Salut an häerzlech wëllkomm bei Luxplay! Haut hu mir eist Special zur E3 2021. Dir denkt iech bestëmmt, Oh, dat ass dach scho déck laang hier! Jo, dat ass et och, mee mär kënnen eise Bak net halen a mär wëllen eis Meenung och dozou soen. An dowéinst kommen elo hei eis Meenungen zur E3 Jo an jeeweils 30 Sekonnen, dass mir iech net ze vill nerven. Also ech hunn op Nintendo gewaart als Presentatioun. Ech hunn cool fonnt dass se eppes gebaut hunn.

Ee 33 Sekonnen, puuh, ok, here we go. Highlight war d'Microsoft Presentatioun, well se eng relativ ofwiesslungsräich Panoplie u Spiller gebueden hunn. Plague Tale 2 gouf annoncéiert, yay! Enttäuschung war Capcom, well sou vill haten se net ze weisen, wou elo wierklech eng Presentatioun justifiéiert hätt. Fir de Rescht war eng léif kleng E3, et hätt vläit dat eent oder anert Highlight méi kéinte verdroen, mee. dat op der Gamescom. Jo, also ech muss soen, wat mer bei dëser E3 gutt gefall hat, ass datt effektiv déi meescht Presentatoren net vill ronderëm den häisse Bräi gelabert hunn, mee wierklech vill gewisen hunn. Et gouf richteg vill gewisen, et waren och e puer richteg Highlights do. Ech mengen d'Halo Fans wäerten sech freeën, wann se gutt ass, wéi dat d'PS 5 ëmmer nach extrem seelen ass. Grouss Highlights déi kommen, wéi God of War an Elden Ring, Kommen och nach fir PS 4 yes an jo Elden Ring mäi fucking Highlight ech si sou gehypt Elden Ring bei wäitem dat gäilste vun der E3. Also 30 Sekonnen, dat ass relativ kuerz, dofir halen ech mech e bësse kuerz, beh well och Zäit relativ kuerz ass. Okay, ass nach schonn zimmlech laang. Jo, also fänke mer mat, wat mer wierklech gutt gefall huet. Square Enix huet mer am beschte gefall, muss ech soen, op der E3. Zum Beispill de Guardians of the Galaxy hunn ech gutt fonnt. Marvel's Avengers huet och elo mat Black Panther gewisen, dass et anscheinend relativ cool ausgesäit. Ech hunn se awer gespillt, huet mer gutt gefall. Jo Strangers Paradise an Final Fantasy Origin oh me gusto ah me gusto ech freeë mech schon drop jo dat waren déi beschten déi se haten also vun den anere wéilt ech nach e bësse schwätzen awer dréch Sekonnen also muss ech mech fir dat bescht den jo muss ech halt mech der bescht huelen also hu mer dat doten. Meng Highlights vun der 3 2021, ech hat se schon enk opgeholl, ech hunn se elo nach enk op, Halo Infinite, Elden Ring, An en neit Indie-Spill, dat ugekënnegt gouf, dat Replaced heescht, dat mer déck gutt gefall huet, a sou coole pixelated awer trotzdem irgendwie 3D-Look huet an engem Cyberpunk-Genre, an dat huet déck cool ausgesinn. An jo, soss wat nach, halt déi typesch Saachen, Breath of the Wild, Forza Horizon 5, awer haaptsächlech Halo an Elden Ring. Ech muss awer da leider och e puer Saachen un der E3 kritiséieren. Gefillt hat all Presentatioun nëmmen een Highlight an alles anescht war iergendwéi Filler. Sief et nëmme kleng Ukënnegungen, Alpha-Versiounen, Beta-Versiounen, Ableger, Spin-Offs, virun allem awer immens vill Remakes a Remasters, gouf ganz wéineg wierklech Neies ze gesinn. Och keng richteg Iwwerraschunge wéi domols de legendäre Keanu Reeves Moment. Mee bon, fir dat meescht wat schlecht ass, kann ee vläit och einfach Corona d'Schold ginn. Allgemeng war d'E3 am ganzen éischter meh, grad genügend. Sou, hu mer elo geschwat wat mer gefall huet, wat mer net gefall huet. Dat war am grousse Ganze muss ech soen, fänkt d'E3 un e bëssen, ech soe mol, langweileg ze ginn. Also vill Leit, vill Publisher, ech mengen et si Publisher, déi hu jo schonn opgehalen, Sony ass net méi mat dobäi, E dräi, e dräi i, e mécht jo elo säin eegent. Mol kucken, wat do elo nach kënnt. Am grousse Ganze fänkt et un e bëssen, Hm, muss d'E dräi iwwerhaapt nach sinn? Kuckt Capcom. Capcom huet gesot, dat Bescht, wat mer dëst Joer hunn, ass EA. Iech huet de Spill gefall, da maache mer villäit nach en DLC dozou. Villäit kaaft der dat jo och. Am grousse Ganzen, Pathos, d'E dräi ass e bësse meng Enttäuschung vun 2021 gewiescht. Wat mer dëst Joer net esou gutt gefall huet, dat war ganz eindeuteg d'Capcom Presentatioun, well dat war einfach just, jo hätten se och spuere kënnen, war just Zäitverschwendung. Soss hunn ech et ganz ok fonnt, war lo näischt bahnbrechendes soss dobäi, war also am grousse ganzen e bësse méi langweileg wéi soss, mee virun allem d'Capcom war wierklech langweileg a schlecht, jo. Sou, dat war et dann elo. Sidd Dir dann selwechter Meenung oder wéi gesitt Dir et? Verrot eis et entweder an de Kommentarer oder an enger ganz laanger, spezifescher Haassnoriicht an där Der eis erkläert wisou mer eigentlech falsch leien. Dat ass ganz Iech iwwerlooss. An nach eng kleng Informatioun am Rande, Mär maache lo fir déi nächst. Ongeféier 3 Méint, eng kleng Summerpaus. Dat heescht, am September si mer rëm um Start. An domadder soe mir och elo Ciao! Jo, dat ass et och, mee mär kënnen eise Bak net halen a mär mussen. An dowéinst kommen elo 30 Sekonnen Zwee-Eessen-Aarbechten. Dat soll heeschen, jiddweree kritt 30 Sekonne fir seng Meenung ze soen. Ech kucke mech grad a ganz nei Sprooch. An domat soe mir dann elo och Ciao!